Shalom bala menyadi dalam Tuhan. Selamat kitai betemu baru lemai tu endur kitai nirika altar sampi. Kelemai tu kitai deka beperansang ngena jaku Tuhan iya nya dibacha kitai ari Injil Saint Matthew bagi ke-15 Labuh dibacha ari ayat dua puluh satu ngagai ayat dua puluh lapan pasal pengarap indu siku. Jesus angkat ari endur nya lalu mupuk ngagai menua semak nengeri Tyre enggau Sidon. Siku indu orang Kanaan ari menua nya mansang ngagai Jesus lalu ngangau, Kasihka aku, O Tuhan, Anak David. Anak indu aku balat amat diperinsa ke antu. Tang Jesus enda nyaut iya. Sida murid datai lalu bejaku enggau iya, Guru, indu nya laban iya rawa-rawa betitihka kitai. Jesus lalu nyaut, Aku diasuh datai semina ngagai bedus orang Israel ke tesat. Tang indu nya datai lalu besugang di mua Jesus, lalu bejaku, Saup aku, Tuhan. Ku Jesus nyaut, Aku enda patut ngambi pemakai ari anak mit lalu nibarka nya ngagai ukui. Indu nya lalu nyaut, Nya anang amat, Tuhan. Tang indah ukui deh makai teda pemakai ti labuh ari mija tuan iya. Jesus lalu nyaut iya, Endu, besai pengarap nuan. Utai ti dikedekaka nuan deka nyadi. Anak indu iya lalu gerai tekala nya. Haleluya! Anak indu iya lalu gerai tekala nya. Menyadi kelemai tu sebedau kitai besampi aku mai kitai meratika cerita tu nama utai ke nyadi dalam cerita tu nama utai ke ditapi indu nya tadi. Keterubah indu tu tadi iya benung ditinggang penusah ati iya tusah runding iya lelak ati iya chukup sinu iya udah nadai daya nama kebuah laban anak indu iya diperinsa ka antu anak iya tu tadi anak indu. Ji kitai berundingka anak indu ti dikerinduka iya diperinsaka antu, dirasuk antu. Kedua, lebuh iya minta tulung, iya ditulak. Bala murid Jesus ngasuh muru iya laban iya udah ari jauh rawa-rawa sida iya madahka iya nya tadi ngachau pengawa sida iya. Ketiga Jesus nyana muru iya tang Jesus nyebut aku dikangau ke datai semina ngagai bedus orang Israel ke tesat indu tu datai ari menua Kanaan, datai ari bansa bukai, datai ari nengeri bukai. Maya nya Jesus benung gawa deka nyelamatka orang Israel ba endur nya. Nya kebuah Jesus nyaut iya munyi nya. Tang indu nya maya nya enda ibuh nama utai dikerejaya iya datai ngagai Jesus. Iya besugang ba kaki Jesus. Iya madah, Saup, Tuhan, saup, saup, saup. Agi iya minta saup. Udah nya nama utai nyadi? Iya nerima saup ti ngasuh ati iya mega tusah tang iya enda ibuh. Jesus madah, Enda patut ku iya, aku ngambi pemakai ari anak mit lalu nibarka nya ngagai ukui. Pedis jaku nya ba indu nya. Tang iya madah amat Tuhan, ku iya. Tang, ku iya, indah ukui deh makai teda di baruh mija tuan nya. Iya agi minta. Iya agi minta. Minta ba kaki Tuhan. Agi minta disinu, agi minta dikasihka Tuhan. Maya nya tadilah ati Tuhan nya bebalik. Ati Jesus bebalik. Jesus madah, Besai pengarap nuan dok, ku iya. Iya madah utai ke dikedekaka nuan deka nyadi. Lalu amat tekalai nya anak iya nya tadi. Iya ke dirasuk antu nya lebuh iya pulai benung garing-garing gali ba uhh katil selamat malam nyadi. Dalam pengidup kitai mayuh utai ngasuh kitai tusah. Nemu nya kitai enti kitai nya indai kitai benung tusah ke utai ke nyadi dalam pengidup anak kitai. Nyangka kitai benung begiga ke chara, begiga ke daya baka ni kitai ka nyelamat ka anak kitai. Nyangka anak kitai nya tadi bisi ditinggang tusah baka anak anak indu tu tadi. Bisi penanggul ti besai ti ngasuh kitai enda lantang. Nyadi indu tu tadi tentu iya udah nyadi ke sengkalan jaku orang. Tentu orang ke ngelingi uhh ba genturung pendiau iya nya tadi tentu udah nemu penusah sida iya. Lalu lalu maya iya datai ngagai. Jesus enggau bala murid iya, iya ditulak, iya diasuh diburu. Nyangka kitai tu dikenggaika. Nyangka diatu, kitai benung bepintaka utai ari Tuhan, tang orang ke ngelingi kitai nyangka nya bisi ngumbai kitai nya enda patut nerima utai nya. Tang utai nya beguna ba kitai, baka indu nya ke begunaka pengerai enggau pengelepas ke anak iya. Aku mai kitai sama baka indu tu ngembuan ati ti beamai-amai datai nyungkurka diri ba kaki Tuhan Jesus minta pengasih laban Tuhan kitai Tuhan ti besai pengasih. Dalam cherita tu kitai meda pengasih Tuhan Jesus ngelui ari sempadan antara menua. Maya nya iya berundingka iya dikangauka untuk orang Israel dikangauka ke orang Israel tang lebuh iya udah meda pengarap indu nya lebuh iya udah Meda indu nya nyungkurka diri ba iya. Meda pemesai pengarap indu nya ke pengasih iya. Ati Tuhan Jesus bebali tekala nya iya madah, Tei ke dipinta nuan nya tadi dah nyadi. Amen. Nyangka kitai benung bepinta, sehari tu kitai nadai meda saut Tuhan dalam pengidup kitai. Anang leju minta menyadi. Sehari tu enda pegila enda tang datai ba maya iya lebuh Tuhan meda. Tentu Tuhan nemu sinu nemu kasih Iya deka meri ngagai kitai. Laban Tuhan Jesus kitai, Tuhan ti penuh enggau pengasih. Enti kitai agi ingatka cherita Iya ti meri makai lima ribu iku orang ngena lima tuku roti enggau dua iku ikan. Dini Nor pun pengawa ajih tu, pengawa nyelai tu. Iya pun ari penyiru Tuhan Jesus, penyinu Iya lebuh Iya meda orang mayuh. Jaku Tuhan nulis dia dalam Injil Saint Mark dibacha kitai. Lebuh iya meda orang mayuh, dia deh ati iya berasai sinu laban iya meda sida nya baka bedus ke nadai orang ngibut. Maya nya tadi lah iya ngasuh bala murid iya ngasuh orang nya diau dia lalu berundingka nama pemakai ti deka diberi ngagai sida nya. Ari utai nya kurang mimit lebuh maya Tuhan Jesus udah ka meri, utai nya nyadi chukup. Amen. Menyadi, diatu aram kitai besampi. Nemu ke kitai benung tusah ke pengidup diri empu, kitai nya berasai enda diterima. Nemu nya kitai benung tusah ke. Ruang bilik kitai. Anak. Kitai bisi enda lantang, bisi utai ngasuh ati kitai enda nyamai. Nyangka enda datai ba utai ke nyadi ba indu tu lebuh anak iya dirasuk antu. Tang utai nya bisi ngasuh kitai enda lantang, bisi ngasuh kitai enda ulih tinduk malam, bisi ngasuh kitai enda jenak, bisi ngasuh ati kitai. Rawan belama menyadi aram kitai baka indu tu datai nyungkur ke diri di kaki Tuhan Jesus. Aram kitai besampi. Oh Tuhan, Allah Taala kami, Apai kami ti di serega, Tuhan Jesus, Sala Roh Kudus, Kami besampi Tuhan minta ari nuan perniang meh gaya pengidup kami perniang meh Tuhan pemerinsa perniang meh Tuhan penyuntuk kami penyeranta kami perniang meh Tuhan penusah ke menung ninggang kami kami datai ngagai nuan oh Tuhan saup kami tulung kami Tuhan kasih ke kami tentu nuan ngai meda kami terus merinsa Tuhan lepas ke kami saup kami nengah penguji tu Tuhan. Awakka kami, bala anak kami, lepas dalam nama Jesus. Tuhan kami nyerahka diri ngagai Nuan. Awakka Injil tu Tuhan nyadika peransang kami. Cerita tu kami nemu. Lebuh maya kami macha cerita tu, dia kami meda pengasih Nuan ngelui ari sempadan antara menua. Pengasih Nuan ngelui sempadan antara bansa Tuhan. Tuhan ngelui ari penusah enggau utai ke ninggang pengidup kami. Pengasih Nuan Tuhan. Mutarka ati nuan ngagai indu tu. Nuan meri lebih ari ke dipinta iya Tuhan. Tekala nya Tuhan nuan ngeraika anak iya ke benung dirasuk antu Sitan. Pengasih nuan ulih mai pengelepas dalam ruang bilik kami, dalam pengidup bala anak kami enggau kami empu dalam nama Jesus. Kasihka kami laban kami udah lama merinsa Tuhan. Lepaska kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyadi. Tuhan ninga. Lebuh maya kitai beamai-amai datai ngagai Iya, Tuhan ninga. Lebuh maya kitai beamai-amai baka indu tu, datai besugang ba kaki Tuhan Jesus, bepaut begugut ba kaki Iya, Tuhan ninga, Tuhan sinu, Tuhan kasih. Iya nemu nama utai ke nyadi dalam pengidup kitai. Nemu ke maya nya kitai udah putus pengarap. Nemu ke maya nya kitai ngasaika nya maya agi aku mati. Nemu ke maya nya kitai ngasaika nadai orang ngerinduka aku, nadai orang ngibuhka aku, semua orang nolak aku, semua orang ngemaruhka aku. Utai nya bai kitai ngagai Tuhan Jesus. Bai ngagai Tuhan Jesus. Iya nemu sinu iya nemu kasih menyadi. Ba maya ti ku iya, iya deka nyaut sampi kitai lebuh iya meda pengarap kitai ke iya.

Laban ati iya mudah sinu mudah kasih. Tuhan deka sinu. Tuhan deka nyaut sampi kitai. Enda sehari tu enda pegila. Ba maya ti ku iya. Tuhan deka mai pengelepas. Nadai utai ke lalu laun dalam Tuhan. Lebuh nuan sehari tu meda ninga kangau Tuhan. Sehari tu kitai meri respon ngagai tangau Tuhan, meri respon ngagai injil ke udah didinga kitai tadi. Tuhan Jesus kitai penuh enggau penyiru enggau pengasih. Amen. Puji Tuhan. Tuhan merekat bala menyadi semua.